Setu bez' e oa kiz-kêr gwechall, kiz war ar maez, ha bremañ zo kiz Kreiz-Breizh, gwell a rit. Ha lâr 'm eus deoc'h, promet em eus deoc'h e vije c'hoaret e brezhoneg ar c'hoarioù nevez a vo graet d'hor stu, Gastien Charbonneau. Setu, merci Brazil Lionel, a trugare bras deoc'h da vezañ amañ evit hor c'hoari. Ya, ur c'hoari giz nevez evit gwell broadel ar brezhoneg. Ur c'hoari n'eo ket klask ar ger e-giz hon eus bet graet pe zil ar ger e-giz pep tro da welet dija, met ur c'hoari quiz ar wech-mañ. Da lâret eo vo goulennoù, ret vo deoc'h respont ouzh ar goulennoù neuze uh, mikroioù zo ganeoc'h. Marteze leusket an amzer deoc'h da, da lâret piv oc'h da gentañ neuze. Manon Deus pelec'h Deus Kemper. Deus Kemper, Manon. Me zo Teunve hag euh, lakaomp on deus Penmarc'h. Deus Penmarc'h, ya. Ha ma Bergot, eus uh, Bro-Leon uh, Brest. Deus Bro-Leon uh, Berc'het eus uh, Rostren. Deus Rostren, merci bras dit. Neuze ez a-walc'h a vo an traoù da gentañ tout ur c'hwiz e peder lodenn a vo. Neuze, da gentañ tout e vo pep hini d'e dro da respont neuze N'eo ket dav penaos klask redek war ar buzzer evit poent n'eo ket, n'eo ket erru. Neuze kregiñ a ran ganeoc'h-c'hwi merc'hed. Neuze ta, ur goulenn da gentañ, tri respont deoc'h-c'hwi da, da gavout ar respont mat. Mat eo? D'an deiz, cheñchet neuz Denez Prijean e anv a ganer. Bremañ eo anvet Enez Prijean Denez pe menez? Denez. Oa matre gourc'hemennoù tu dorzh tra o taouarn, n'oa ket diaes memestra. Setu, prestoc'h? Ma se, bec'hed, deoc'h-c'hwi. Er festoù-noz e c'heller klevet sonioù opera, tonioù rap pe kan ha diskan, mar plij. Ya, kemerit amzer, amzer zo, neuze 'ta, ar respont a zo? Kan ha diskan. Kan ha diskan, gourc'hemennoù. Matre ur poent da bep hini. Distreiñ a ran da Manon ha Teunve. Peseurt benveg a veze sonet gant ar vombard, pe a vez c'hoazh sonet gant ar vombard? Ar binioù, ar piano, pe ar fleüt? Ar binioù. Ar binioù, trugare vras, ur poent deoc'h adarre. Ha deoc'h-c'hwi paotred ha merc'hed neuze 'ta, petra eo an ar bobl? Ur c'henstrivadeg kan, Ur meuz a Vrovened pe ur ganaouenn drist neuze 'ta setu kemeret amzer 'n em soñjal. Allez, roit ar respont. Euh, ar respont kentañ neuze euh, ur genstrivadeg-kant. Ur genstrivadeg-kant, setu tremenet mat al lodenn gentañ. Dom dezhi neuze evit an eil lodenn deus ar c'hwiz. Ar wech-mañ e c'houlenn diganor bezañ prest da bouezañ war ar buzzer neuze 'ta bezañ sur eo bet laket mat. Prest da vont, prestoc'h. Neuze ta, ret vo deoc'h pouezañ war beuzeur pa vo kavet ar respont mat ganeoc'h, prestoc'h? Nom dezhi. Neuze ta, ret vo deoc'h reiñ ar respont an eil pe egile kaner pe skrivagner pe an daou. Neuze ret eo deoc'h respont kaner, skrivagner pe an daou. Prestoc'h? Nom dezhi Yann-Ber Piriou. Skrivagner. Skrivagner, matre ha n'eo ket kaner. Ret eo deoc'h bezañ prest da respont merc'hed ur poent evidoc'h. Bernez Stangi. An daou. Neuze An daou. An daou, evel-just, matre. Uh, kendalc'homp gant Angela Duval.

Ya. An daou. An daou skrivet neus un toullad levrioù ha kanaouennoù evel-just estreget bezañ kaner. N'eo ket dit, ah, laouen, laouen an dud. Da, da. Setu kendalc'homp neuze eta. Skrivan er pe kaner pe an daou prestoc'h, Youn Gwernik. An daou. An daou evel-just, ya, la grande tribu et tout traoù all, an diridir, ha me war me, Emichañs peus bet lennet penaos barzhonegoù ha romant bras La Grande Tribu gant Yun Vras. De bardono mat. Kendalc'homp gant Francez Favreau. Ya. Skrivagner n'eo ket. Skrivagner n'eo ket kaner tamm ebet arabat doc'h goulenn digantañ kanañ trugarez dit euh, Francez. Kendalc'homp gant ar c'hoarezed gwadek. Ya. Kanerezed. Kanerezed ha n'int ket skrivagnerezed evel just. Christian ar Braz. Skrivagner. Skrivagner, ya, evel-just. Pod ar radio, met... Ah, pod ar radio, mais ne gant ket, ya, a-drugarez de... de setu, merci bras d'oc'h, hag evit echuiñ neuze ar wechement, dan ar bras. An daou? An daou, skrivet neus un toulamad a draou, ha kan a ra peurvuiañ e galleg, hag a wechou e brezhoneg ivez. Matre, piv neus kontet ar poeñchoù, neuze eta? Pemp, Neuze eizh ha pemp kendalc'homp gant ar c'hwiz prestoc'h ar wech-mañ bezañ prest da respont ar buanañ posubl c'hoazh. D'am deiz, neuze 'ta, amzer hon eus, mat eo. Neuze 'ta, ret vo deoc'h respont. Ar respont zo ur penn. Ar respont zo ur penn. C'hoant 'peus ur skouer Ya. Da skouer, da skouer. Ya, ya, gwell a ran tud amañ n'o deus ket komprenet. Da skouer, o chom e Douarnenez emañ. O chom e Douarnenez emañ. Ur penn-sardin matre, ya, penn, penn-sardin. N'eo ket, non, se oa juste ur skouer. Kreist oc'h ar wech-mañ? Ya. Deomp dezhi. Neuze ar respont zo ur penn. Neuze ne fell ket dezhañ cheñch soñj. Penn-karn? Penn-karn, matre, ya, penn-karn, pe penn-karlet, evel-just, ya, penn... Ah ya, an verez lod a zo pennkarn, Manon. Ya, matre. Kendalc'homp neuze 'ta gant ur penn eo ar respont. Lakaat a ra da zaoulagad da leñvañ. Lakaat a ra da zaoulagad da leñvañ. Ur penn-ognon Ur penn-ognon, matre, mase, ya, matre, gourc'hemenn, eh, ya, eh, ya, ret oa soñjel. Neuze, neuze ur penn eo a respont. E-tal ar Meurvor Atlantel emañ. Penn-ar-Bed Penn-ar-Bed, evel-just, ya, ya, ya, matre, ya, ya, euh, Penn-ar-Bed. Euh, bale a reer gantañ. Bale, pe ganti kentoc'h, pe gantañ. Ur penn-bas. Ur penn-bas, matre, opala, kontarera.chu c'hoazh, ur penn-bas, matre, kendalc'homp, meret, meret, prestoc'h, da c'hoari neuze. En o vez graet kenstrivadegoù surf. An dra zo evidout. Eno vez graet ken... Ba Penmarc'h Ba Penmarc'h, evel-just, ya, ya. Ya, teunvez eo evidout, hein? Soñj din, hein? Soñj din. Bon, Penmarc'h. Euh, un ti n'eo ket gwall vras. Hor penti Hor penti, matre, dimezell, hag e-unan e vilichuy. N'en deus ket soñj deus pezh alar Pen dizonj. Ur pen dizonj. Matre, hag eo bet kontet ar poeñchoù ar wech-mañ Un ek Unnek, nav, tost ha tost. Matre kendalc'homp. Prest oc'h evit an trede lodenn Okay. Matre. Ma, ar wech-mañ eo ar respont... Euh, allez, allez, domp pelloc'h, domp pelloc'h. Gant ar respont ur ger o echuiñ gant erez. Ur ger o echuiñ gant erez eo ar respont. Prest oc'h? C'hoant peus ur skouer Non. N'on. Peus ket den Allez. Male Ja. Bon. D'an deiz neuze, skrivañ a ra levrioù. Skrivagnerez Skrivagnerez, evel-just. Ur skouer marteze, skrivagnerez Non Annie Koz, le skouer. Annie Koz, hein setu, pezh oa zo soñjal. Matre, euh, dimeit e oa gant un impalaer. Un impalaeriezh Un impalaeriezh droit 'peus reiñ euh, kaoz dezhi. Ya, ya, ya, 'm eus ket klevet mouezh euh, verc'hed dipoell. Matre, un impalaerez matre. Euh, teurel a ra he rouejoù er mor. Ya, Ur pesketerez ur besketerez. Ya, se oa 'vit an hini, n'ouzon ket perma an hini, ma ket ahe. Domaj eo. Batre kendalc'homp 'ta respont zo en erez bepred. Frouezh bihan du e miz Mae. Miz Mae. Miz gwell ar brezhoneg. Kez Keres, e ya, evel just kignez, ne oa ket da respont mat. Keres, matre dimezell, kendalc'homp ma peus c'hoant uh, lakaat a reer al listri enni, pa varler apred.

Non, ne oa ket mat. Merc'hed, luget ouzh an urzhiataer. Et... Ar voullerez, ar voullerez. Ar voullerez, ma non, a oa respont mat ur poent ouzhpenn d'ar merc'hed. Ah. Kendalc'homp neuze ta amzer zo c'hoazh war a seblant ya. Neuze, kanet e vez evit lakaat ar babig da gousket. Ya. Luskerez pe... Ah, penaos la reine Laren Dro, mar plij, meus ket klevet mat. Mais alors, ul luskerez pe ul luskererez Ul luskelerez, ya, ya, Luskererez. revier, revier matre. Neuze poinchou, pemzek da pemzek da zaouzek. Matre e gourc'hemennou, gourc'hemennou d'ar c'hwit, dam zonj e moa un tammig prof da rei d'oc'h, nous on ket pelec'h maint, mais roet vo d'oc'h tu chantik, un tamm levr hag, hag ur banne, setu, ah, levrioù, setu, oh, un nebeud levrioù aze, uh, envorennoù taldir jafrennoù ha, pet, ha piv, oh, Zelta, envorennoù bugeliez evit Manon, ya, dindan gouriz ar bed, Zelta, ma n'eo ket, ah, ya, ya, ya, hag Loiz or Flor va zambu evidout mateze peuzlennet dija, bec'het, matre, setu, gawa,

Trugarez vras deoc'h, ha ken ur wech all bennaket, ne c'hoariu ar c'hoar. Setu